onua ɛte sɛn ɛde mpakyɛ nyame adomo ɛda awurade ase wobɛ sɛ wɔbɔ odin akyerɛ me Daddy me pakyɛw yɛfrɛ me Kweku Boafo. Kweku Boafo, na Kweku adɛn na wakata w'anim yi? Eh, da mpakyɛw um, because of one or two reasons bi nti na um, mepɛɛ sɛ mɛkata m'anim baa ɛnhyɛ da nyɛ wei biasa. Okay.
Yeah. Na sɛ deɛ odin no wabɔ yi deɛ obi ahu? Eh, mpakyɛw eh, obi ahu obi ahu me mpakyɛw.
so which is which? Obi ahu sɛ wo wo boafo nie. Ah da edin a eh, nkɔfoɔ de nim me. Ɛndeɛ ɔde atɛ.
Ɛno eh.
Ɛndeɛ ɔde atɛ ɔde ɛno atɛ. Na mpakyɛw ɛno no saa din no deɛ ɛno ɛno de ma mbɔ me mbɔɔyɛ nti no.
Okay okay. Anɔpa yi akɔ aba. Yɛ agya daa. Na nneɛma ɛkɔ sɛn? Daa mpakyɛw, Nyame adom o. Okay. Mpakyɛw w'adi mfie sɛn? Daa mpakyɛw mewɔ thirty nine years, eh, twenty nine years. Wo werɛ fi wo mfie a w'adi?
Yɛ wo dɛn year? Mpakyɛw tenth June nineteen ninety two. Tenth June, okay, okay, June bosome ɛda ɛtɔ so edu.

Seesei a me ne wo rekasa yi, sɛ w'adwene asesa koraa a, mɛtumi agya wo kwan ama woakɔ. Obi afɔɔse wo? Da mpakyɛw, daabi, obi amfɔɔse me. Aha, yɛde Ghana mmarabaatan na ɛyɛ adwuma. Yɛnyi bi mfiri, yɛmfa bi nka ho. Mekyerɛ the 1992 Constitution no. Wobɛhwɛ mu na woaka no koraa akyerɛ yɛn? Da mpakyɛw o.
Ɛnneɛ, Awurade nyɛ ɔboafoɔ. Ɛnneɛ, mema, mema wo assurance sɛ, sɛ woka nokorɛ kyerɛ yɛn, na obi sɛ, nokorɛ a woaka nti, ɔɔbɛma ho akyerɛ wo a, yɛbɛgyina w'akyi kɔpem tam a wobɛnya wo tira didim. Saa nso na wotwa ntorɔ kyerɛ yɛn a, woma yɛ kwanya sɛ ɛwɔ sɛ yɛde mmara no to baabi a mmara no da. Ɛne apolisifoɔ asoɛeɛ korɔ wɔ sɛ yɛtumi de wo kɔ. Kɔɔto korɔ wɔ sɛ yɛtumi de wo kɔ. Obi nso ba na ɔpɛ sɛ ɔyɛ wo saa a, ɛwɔ sɛ yɛma no akwanya. Wogye tom?

Ɛɛ, bakyɛ daabi ɛnna ɛmu ti mu. Na wo nuanom na mo yɛ sɛn? Ama me ne papa wɔ mmiɛnsa. Ɔmo wɔ yɛn.
Ame nuanom mmienu na ɔmo aka na ɔmo nso ɔmo wɔ suhu mu ɔnom. Ɔmo ɔmo wɔ maame hɔ.
Bɛpa akyɛ daabi ɔmo ni maame pɛ. Ɔbaa ne ne ne kunu na ɛte. Okay, na sɛ wɔn ayɛ mpanyinfoɔ. Ɛna mekyi ba no nso te ne beebi. Okay, wɔkyi ba no ɔyɛ ɔbaa na bɛma. Bakyɛ ɔyɛ ɔbaa.
Ɛna panyin nɛ.
Panyimu no sie ɔbaa. Ɛgyina sɛ mmaa mmienu, barima baako nan bɛma ɔda mfimfini. Mpakyɛ ɛ.
Deɛ ɔdi w'akyi no deɛ ɔnwaree. Mpakyɛ deɛ ɔdi m'akyi no ɔnwareeɛ. When was the last time wohu wɔn? Ah oh me sister panyimu no deɛ last week a mehu no. Ɛna ketewa no nso ɛsɛ anopa wei koraa me ne no kasaeɛ sɛ anka ɔmfa pictures bi Ɛnsɛn ne me na nka but na ɔse ɔhwehwɛ nti ohu a Ɔde bɛ sɛn but ɔde bɛ sɛn ɛba kyan.
Very well hmm ɛneɛ awurade ɛnyɛ wo boafoɔ pakyɛ wo a wo hwɛ wɔ Facebook no ahobraseɛ kwan so mesrɛ wo hyɛ video yi ma me na mmeranteɛ no titiriw ɛno na meba baako sɛnde me audio. Na metie audio no, aberanteɛ bi a last week yɛne no dii nkɔmmɔ, yɛ a Doctor Cosby koraa na ɛhyɛ aseɛ, yɛ a na wajoine ɛyɛ occult anaasɛ ɛɛ ɛɛ Illuminati kuo no. Aberanteɛ bi afrɛ no ɛɛtaataa no ka kyerɛ no sɛ ɔmmoa no na ɔno nso nkɔyɛ bi. Ɔno a ɔno wakɔhunu amane a wafiri mu no, afei ɛna obi nso bɛ sɛ ɔno nso wura mu. Wɔn sɛ, ei, nnipa nyɛ nya nsakyeraeɛ, nnipa nyɛ nya afutuo. Asɛ bɔne no gu so wɔ nnipa tirim. Mesrɛ mo, monhwɛ mo ho so yie, na ɛbrɛ bɔne ɛne ɛwɔ mu yi. Hmm. Nka eh, yɛni brɛ bɔne mu a, sɛbi adɛn nti na ɔwɔ sɛ wowɔ asɔre dɛm na wo baage si hɔ a wobɛduru fie na wo sika ayera? Adɛn nti na sɛbi yɛkɔ asɔre kɔto collection wie a na ɛɛm ɔsɔfo maame agye sika na na ɔsɔfo agye abɔ so sɛ aso a mhm, yɛwɔ mmerɛ a ɛyɛ mmerɛ bɔne mu ɛti mesrɛ wo ma w'ani nna hɔ yɛntoa so w'asɛm yi ɛhyɛ aseɛ berɛ bɛn? Ah, papa mpakyɛ ɔhyɛ aseɛ aberɛ a yɛwo yɛn nyinaa wɔ fadama

Nti me papa de me kɔ waree maame bi wɔ. Wɔ hɔ waree foforɔ.
Batwa ɛɛ. Okay.
Ɔne maame no hyia wɔ Awosh but yɛtu fi Awosh kɔtenaa ɛɛ NIC. Okay. Anya NIC.
Okay.
Nti yɛkɔtenaa NIC no. Na wadi mfie sɛn?
That time no na me wɔ bɛyɛ ɛnsɛ eight years mu hɔ nom. Okay. Nti na me sua.
Nti me ne maame no bɛtenaa ya ma me bɛdu bɛyɛ ten years.

Eh, eh, papa de sika gya maa me no. Okay. Ɛyɛ eh, o step mother no. Mbacha. Eh. Ne ba no so na ne ba no di sɛn. O oh, na ne ba me ne no bɛwɔ na menyi ne ne ba no ne m'akyiri ba girl ne bɛyɛ age. Okay.
Nti no na me ne ɔmo na ɛwɔ hɔ no month but ade ne na start wɔ Sɛ Maame no, yɛbɛkɔ sukuu a aba no, ebi sɛ me me kwan ne wa. Sɛ mɛfiri NIC aba Fadama, mabɛdu koraa na sometimes adeɛ asa. Nti Maame yi, mabɛdu fie, ɔbɛka kyerɛ me sɛ mamfiri sukuu amba ntɛm nti aduane no koraa no, ebi wɔ hɔ nom a ɔmma me. Nti me papa firi adwuma ba a, na sɛ mekɔbɔ no amanneɛ nso a na adane ntɔkwa. Nti ɛdidi mu saa, me papa yɛɛ n'adwene sɛ saa deɛ a, ɔbɛyɛ dɛ bɛn, ɔbɛma me me chop money. Nti na me nso mesua, nti no na daa me nso, ɔyi me firi Maame no ho. Nti me ara na mehwɛ me ho so like ayɛsɛ ɔde chop money no maa me no nti na me nina nenam mantam hɔ a mefi school ba a na agya me nenam mantam hɔ nti yɛdi mmɔ na mekɔ hyia abranteɛ bi ɛɛ eh, madamfo boy bi na me ne nina wɔ one age baa ne papa yɛ langard fɔ mpanyinfoɔ no bi wɔn nan si hɔ nti no ɛyɛ a mekɔ wɔn fie nti ne maame yɛ aduane ɔma yɛ bi di ne yɛtenatena hɔnom sɛ nti didi mmɔ ara na Yɛne Lingard foɔ no ɔmo soma somaa yɛn monkɔtɔ adeɛ wei mbra monkɔyɛ sei mbra ɛhɔ na mede bɛsua nsa nom at the age of mɛka sɛ meba twelve years mu hɔ nom. Na wo hyɛ nsa nom ase? Ɛna me hyɛ nsa nom ase. Nti wo firi wo step mother no fie hɔ? Me nfiri hɔ nom na ɛyɛ adeɛ a me kɔ hɔ nom a na ma ba fie. Okay.
Nti no.
Nti wo gyae school no? School no nso bɛyɛɛ basaa because. Wo kra wɔ fie sɛ wo kɔ school a wo nkɔ? Ɛɛ ɛnyɛ saa baa. Me stepmother ne yɛɛ yaa to the extent sɛ me papa me sika ama mu no ɛbɛyɛɛ style na ɔmma me sika sɛ first no biom. Nti no me de me ho kɔbɔɔ saa guy no na ɔno nso ne ɛɛ ne maame no tɔn adeɛ ɛwɔ Accra. Nti ayɛ kɔbɔɔ ama maame no na maame no de aba fie ne wei saa nti no adidi mu a na yɛne no ɛne ne papa boys no Langard foɔ boys no bɛyɛɛ ɛhɛ kɔhyiaeɛ bɛyɛɛ one. Nti ɛmu hɔ na me de suaa nsa nom. Nti me de suaa nsa nom aa na me nom nsa. Me bɛ nom nsa paa young boy na me nom nsa paa ti me nom nsa didi mo saa na one day ɔmo de yɛ kɔɔ ghetto bi wɔ ɛɛ wei NIC NIC wei bi ɔmo pa yɛ boɔ no CP hɔ nom no ɛɛ nsu nfa hɔ side nti ɔmo de yɛ kɔɔ hɔ nom no. Yɛwɔ hɔnom ara na wɔbaeɛ na wɔbɛsosɔɔ Jot ne Weed wɔ hɔnom. Nti wɔbɛsosɔeɛ no na. Langas hɔ no. Ba, mpakyɛw ae. Nti menom Jot no bi. Ei. Ɛna mese, ah, na sɛ Jot yi, amanfoɔ se Jot wonom a ɛbɛyɛ wo seesei, but menomeeɛ a anyɛ me hwee. Nti wohyɛ aseɛ nom saa, na wowɔ twelve years. Twelve years. Wohyɛ aseɛ sɛ wonom Jot no, wadi sɛn?

Daabi na no mukusuu meba form twelve me a mebewura thirteen years mu ara no no nti deɛ menum wii no a na mapuu wusie no agu menum a na mapuu wusie no agu na baako ka kyerɛɛ me sɛ ah na sɛ mesɛn wusie no ɛnyɛ num wii saa nti that time menum na mekɔ fie biara mese o amanfoɔ sɛ onum wii a wɔbɔ dam wobɛyɛ sei no wɔn boa ɛnyɛ nokorɛ onum wii a ɛnyɛ wo hwee nti kɔsi sɛ one day baako ka kyerɛɛ me sɛ asɛm no a meka no ɛnte saa na wii no yɛmpuu wusie no ngu saa Sɛ me nom a me ntwe nwusie no nkɔ me mu, ɔna me hu sɛ me nom wi na me so yio mate. Jot no nso na o nom a na o twe kɔ mu ana na o pugu. Na me pugu.
Jot no nso saa.
Ɛno nso saa.
Eti no. Ti na sɛ ɔmo twe new kakrakra. Bakyɛ ae.
Nti me bɛ hiɛ li wei no nwusie no wi ni nwusie no ɛna me bɛ hu sɛ me hu sɛ ma yɛ wei ɛfɛ ne sɛ ah that day no me me me ne so bɛ tan me ato the extent sɛ me sɔre a ne ma bɔ fam Mesɔre a na mabɔ fam. Ɛna bede bi ohun sɛ ah sɛ na adeɛ no ɛyɛ fine sei. Deɛn? Wii no.
Ɛyɛ fine.
Ɛɛ onom a ɛbo koraa sen nsa no. Nti no ah edidi mu saa nti yɛkɔ hɔ nti one day mewɔ hɔ nom ara na ɛɛ mekɔɔ landguard foɔ no baako hɔ nom na ɔsoma me sɛ menkɔtɔ wii mbrɛ no. Sɛ na mekita sika wɔ me bɔtɔ na me nso metɔɔ bi. Wohu sɛ police foɔ nya wo anka wɔbɛtumi akye wo. Mpakyɛw ae.

na wɔabobɔ ansa na wɔahye. Nti na ebi nni mu nti meyɛɛ sɛ mekɔpɛ cement paper de ayɛ saa adeɛ no. Mekɔpɛ cement paper no nso mannya bi. Ɛnna mesuro sɛ saa deɛ a, mede bɛfra aduane na mayɛ dɛn? Madi. Wode wim bɛfra aduane na woadi. Ok, ma membrifi wɔn a ɛrehwɛ me foforɔ yi. Baabi a woakasa aba abɛduru no, aba mmaako mmaako mmiɛnsa na ɛwom. Nea ɛdi kan, yɛ awaregyae yɛ nsunsuansoɔ. Deɛ ɛtɔ so mmienu yɛ sɛ papa no akɔware foforɔ na nipa no a ɔkɔware no no ɔkura ba nti definitely ɔbɛhwɛ ne ba no akyɛn obi ba no a waba no. Nti sɛ papa no wɔ ba na ɔkɔware mmaa ɔbaa foforɔ a nkwadaa no a ɔde wɔn bɔ no sɛ ɔbaa no nnim awurade a Nkwadaa no wɔ fie hɔ a, ayɛ sɛ ɔne ɔ ayɛ sɛ wɔn maame na ɛte fie hɔ. Nti ɔno nkwadaa no bɛtwe kora. Because ɛyɛ a na ɛwɔ mmaa no adwene mu sɛ, sɛ nkwadaa no wɔ fie hɔnom a, maame no a ɛyɛ ne ex wife no anaa ne ex girl no bɛnya access to papa no a ɔne no teɛ no. Nti nkwadaa no bɛnya tan de ma maame no. Ɛyɛ one out of hundred ɛna wɔtumi ne nkwadaa no tena yie. Monhyɛ no nso. Pakyɛ number three. Papa no tu kɔ kɔ adwuma a, wɔmma fie. Ɛna o decide sɛ nea mede akwaraa no asika bɛhyɛ ne nsam at the age of twelve. It means sɛ abɔfra yi ɔntumi nhwɛ ne ho. Nti obi a ɔbɛnya abɔfra yi ho kwanya bia bɛtumi influence no. During this time no, There is no love, ɔdɔ nni hɔ. Enti sɛ akwadaa no kɔ abɔnten na ɔhyia ne yɔnko na ne yɔnko no kyerɛ no dɔ ketewa bi a, ɔbɛwia n'adwene. Mesrɛ mo, awofoɔ no, monhyɛ no nso. Na ɛyɛ adeɛ a ɛdi mmeranteɛ no nketeesie nya bebree. Saa adeɛ no si a, because of sɛ akwadaa no, wɔnnya papa dɔ ne maame dɔ no nti, sɛ ɔkɔ kɔware a, ɔnnya dɔ mfa mma ne ba, ne yere. It will take the grace of God ansa na wɔtumi develop love ɛde ama ɔbaa foforɔ. Nyɛ sɛ ade bi ɔbɛbo no. Sɛ wɔammoa a, adeɛ ketewa bi a ɔde bɛyɛ nnuane ɔmfa nkyɛw because yɛ training no ɛwɔ hard knock ways. Sɛ ɔyɛ bɛrima a, na ne maame na ɛtetee no a, tie, ɔnya dɔ soronko de ma ne maame dan ne yere. Nti sɛ ɔware a, wo ɔbaa no wohunu amane because anytime bi ɔne ne maame na ɛbɛdwene wɔ awadeɛ no mu. Sɛ ɔyɛ ɔbaa nso a ne maame na ɛtetee no a, ɔni fatherly love. Ɛni saa ɔbaa wei nso wokɔ kɔware no a, pakyɛ tie na hyɛ ne so. Woyɛ bɛrima no a, ɔbaa no ɔnnɔ da. any time bia ɔne ne maame na ɛbɛdwene awareɛ no ho nti adeɛ ketewa bi a ɔsɛ mo nyinaa nka motumi tena ase na mo gyɔɔgyɔɔ no ɔbɛbisa ne maame opinion no ansa sɛ ne maame ne wo deɛ no antali anaa mo a agree a ɛkyerɛ sɛ ɔbaa no woyɛ dɛn ɔnyɛ w'asɛm no ntom Nti awaregyaeɛ deɛ, nsunsuansoɔ no ankasa ba nkwadaa no so, na ɛha wɔn daakye. Yɛntoa so. Nti daa, deɛ ɛkɔsiiɛ ne sɛ mede wii no firaa aduane. Nti mekɔtɔɔ jɔlɔɔfo ne beans na mede wii no bɛfraaeɛ. Nti mede fraaeɛ na mediiɛ. Nti mediiɛ no, menom nsuo guu so nti na menhu sɛ anyɛ me hwee. Nti mekɔdii, mekɔɔ me nnamfofoɔ bi hɔ kɔtenaa hɔ ne wɔn dii nkɔmmɔ. Nti ɛhɔnom no na wii no bɛstartee sɛ ɛbɛyɛ me ho adwuma.

Ɛnɛ mmeranteɛ ne nketeesi wɔn asi so wɔn kɔ sukuu a te sɛ senior high school no a hyetɔ a wɔn maame ma yɛ wɔn wɔn tumi de wii fira because ebi a ɔde wii ne hyɛ no kɔ class a anaa kɔ sukuu a dormitory a eh, house masters ne house mistresses no betumi abɔ search ahu this time around house mistress house masters mo ntie koraa ne bi de fira wii ɔ wɔn de wii ne fira hyetɔ wɔn de wii ne fira hyetɔ. Enti ɔdi setɔ no a na wagya edzi. Monhyɛ no nso. Ɛno no, woyɛ obi a wo nso woyɛ brilliant wɔ hɔ a, wo ne no wɔ dormitory a, ebia na wonnim. Wokɔsrɛ no setɔ a, ɔde wii ne deɛ no bi bɛma wo. Enti wode saa no asɛe w'adwene. Afei, wo nso w'ani nnye adesua ho bio. Adestroy brilliant students bebree. Enti mama, sɛ wo ba no rekɔ boarding house a, kakra bi a wobɛnya biara no, fa ma no. Ɛtɔ da bi a ɛtumi bɔ mmɔfra no atirimmɔden ne ama wɔakɔ saa. Ɔkɔ saa na ɔnni saa adeɛ no bi a, ne nnamfoɔ wɔ bi a wɔbɛgye bi. Ebia na ne daakye akɔsɛe. Afei nso, awofoɔ montie, sɛ wonni sika a, momma mo mma no nte aseɛ. Mempɔtretu nkwadaa no sɛ wowɔ bi nti ɔnye wei nkɔ. Ɛna wowɔ bi nso a, ma wo ba no nhu sɛ kakra a wonya maa no nie. na ɔnsan hunu sɛ hwɛ no a wohwɛ ɔno akwadaa no ɛnyɛ wo ntia ba sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛyɛ better person na ɔno nso aware na wawo ne mma na watumi ahwɛ ne mma nti na wohwɛ no awofoɔ no bebree hɔ nom a wɔn mma hyɛ aseɛ ɔwareware na wɔn wuyɛ nti wɔn antumi anni wɔn mma no so adwuma so dɛ so majority of nkwadaa no a mo maame mo hwɛ mo mo papa mo hwɛ mo no ɛnyɛ sɛ wɔn bɛhwɛ wɔn ntie o but se na ɛbɛyɛ a wobɛyɛ better person in the future. Yɛntoa so. Nti da a, nea ɛkɔsi yɛn sɛ atareɛ no yɛɛ me saa no, nti na me a mehu sɛ no biribi yɛ ayɛ me. Kɔsɛ adɛn na awia ketekete ɛyɛ me sɛ menyi me ho menyɛ sei nti na adeɛ no ha me nti mediri meka kɔɔ fie na mekɔwuraa dan mu. Nti mewuraa dan mu, ne papa nso that time awia na waba fie. Enti meda hɔ, mekɔeɛ na mekɔdaa hɔnom. Mekɔdaa hɔ, deɛ na adeɛ no yɛ me no, meda hɔ a ayɛ sɛ merekɔ soro, ayɛ sɛ adeɛ no repagya me de me akɔbɔ wall no, ayɛ sɛ meyɛ me nti na mebrɛ. Enti me papa nso hwɛ me din na obisaa me sɛ, ah, na dɛn na ɛyɛ wo a? Ɛna mese, oh, hwɛ Nyame na meyare. Ɛna ɔse, saa deɛ a mengye sika na menkɔtɔ aduro. Nti ɔde sika no maa me no, na ɔka kyerɛɛ me sɛ deɛ menkɔ na menkɔtɔ aduro. Na me nso mesuro sɛ, Mekɔ akɔtɔ aduro no, kwan no a menam so akɔtɔ aduro no, ebia na biribi akɔsi ama biribi ayɛ me nti no, mankɔ. Ɛnna mekɔhyɛɛ eh, fie hɔnom ara, dan baako a wɔmmɔɔ so yɛ. Ɛnna mekɔhyɛɛ daa dan no mu ara na medaa fam hɔnom ara. Three days na adeɛ no ntetee m'ani so yɛ, nti ɛmaa no bɛbɔɔ me hu. Ɛma metwee me ho kakra fii Win ho but na metwee me ho fii ho na nsa ne jot ne deɛ. That time no that time no koraa wonya obi ma ne ne wo di nkɔmmɔ anaa obi kyerɛ wo dɔ obi tu wo fo a nka deɛ ɛyɛɛ wo no nti nka wobɛtumi atwe wo ho afiri ho. Yet still na papa nso nhwɛ w'akyiri kwan three days no nyinaa. Three days no nyinaa nti no ɔno ade kyeeɛ na ɔkɔ adwuma nti na ɔnnim sɛ mebaa fie anaasɛ mamma ɛna maame no nso anka biribi ankyerɛ no sɛ ebia three days nie memmba fie ɛ. Nti no deɛ adeɛ no kɔ yɛɛ na afei ɛ nsa ne wien deɛ na mekɔ so ara nom saa kɔsi sɛ mewɔ hɔ na boy bi bɛka kyerɛɛ me sɛ ɛɛm ɛ Langard wei Weave boys bi wɔ ɛɛ wei wodu ɛyi a Santa Maria Antieku park bi wɔ hɔnom. Wifɔ boys bi wɔ bush no mu saa, ɛyɛ a na ɔyɛ sɛ ɔmo asi AMA fo abesi ɔmo dan wɔ hɔ nom. But that time na hɔ yɛ bush nti no, na wifɔ no wɔ bush no mu. Ɛna ɔsɔɔ nam hɔ anadwo na wifɔ no gyee ne phone. Enti me nkɔka nkyerɛ landguard fɔ no a yɛne ɔmo nam no na ɔmo kɔgye phone no wɔ bush no mu nyɛ dɛn ɛma no. Ɛna me kɔe na mede kɔtoo landguard no panyin mu no anim sɛ, Mepanakyɔ ɛɛ, Yɛfrɛ no sɛ madamfo bi sɛ ɔmagye ne phone ne sei ne sei nti na nka ɔmma ne boys no nkɔgye phone no mma no. Ɛna ɔse seesei ɔmo kɔgye a dɛn na ɔde bɛma ɔmo ana? Ɛna boy no se oh ɔmo nka deɛ ɔmo pɛ. Ɛna ɔmo se saa deɛ ɔmo pɛ wii parcel ne sika kakra fa nka ho. Ɛna boy no se saa deɛ ɔmo gye phone no ma no na ɔba akɔtɔ de ama ɔmo. Ɛna ɛnde yɛn nyinaa yɛkɔɔɛ. Nti yɛn nyinaa yɛkɔɔɛ no park no so no ɔmo hwie sika gu fam sɛ obiara nfa bi.

Enti ntɔkwa no wɔ park no so gidigidi no a ɛkɔbaa no saa na wɔgyee fon no firii nkurɔfoɔ no nsam no, ɛnna mehwɛeɛ sɛ obi atwa me sekan afa me ha sei, me nsa nifa so ha. Ɔde taa mu anaa ɔtwaeɛ ankasa? Ɛnde ɔtwaeɛ ba menhu nipa ko a ɔtwaa me. Enti medanee m'ani na m'ataadeɛ no nyinaa fɔ mogya. Ɛnna mese, Ei! Adeɛ no ayɛ den sɛnea adeɛ no ayɛ no deɛ ɛsɛ mepɛ baabi fa because me sekan no a mekita me mentumi mfa ntwa obi bi na adeɛ no a wɔyɛ no gidigidi ne nyinaa nso me menni ho wei biara. Na deɛ nti na ɛma wɔyɛ wɔn adwene saa? Sɛ wɔn ne wiifoɔ no kɔko ntɔkwa nti wohu sɛ wii boys no baako wɔn a wɔn nka langard foɔ no ho no a yɛn yɛne langard foɔ no kɔɛ nti no wohu sɛ baako na bɛtwa me sekan fa ɔhɔnom no ama boys no nso hu sɛ ɔtwa me sekan no nso ɛma wɔn nso ɛbu fu yɛ ma wɔn nso wɔn twitwaa boys no bi. Seeing is believing wobɛtumi ayi wo nsa no akyerɛ me. Mpakyɛ ah baabi a wɔtwa wo sekan no mark no mark no wɔ ha se. Okay ɛnti na mo mo momfa camera no nto so ma me sɛnea ɛbɛyɛ a mpakyɛ wobio shirt no kɛse na sɛnea ɛbɛyɛ a ɛɛm mo a mo nso mohwɛ wɔ Facebook no wobɛtumi atestify ama me sɛ wohu a na waka akyerɛ me sɛ woahu na afei atumi atoa so very well. Ei akwesi ɔyɛ macho man o. ntoma katadeɛ so hwɛ n'abati. Ɛnyɛ asɛm kumaa koraa. Wabɔ saa na wote hɔ no. mm, wei deɛ Langard fɔ eh, abɛtiri no bi ne kura wo no. Ahyɛ wo, wo join wɔ Facebook na wohu a na waka kyerɛ m sɛ you've seen it na ɛtumi move on. Wo join yɛ nso a ahobrɛaseɛ kwan so na wahyɛ video no de ama me. Saa nso na yɛyɛ live wɔ Kingdom TV so, ɛnti wobɛtumi nso ahwɛ yɛn wɔ Kingdom TV na biribiara akɔ nka. Nti ɛnna ɛwɔ Nabɛti no, ne sekan no a aberanteɛ no de twaa no no, that time a wɔtwaa wo sekan yi no wadi mfeɛ sɛn? Oh, that time na mɛwɔ bɛyɛ from thirteen a meba fourteen no mu hɔ nom, ɛɛn, na ayɛ sɛ me mu apagya kakra, ayɛ sɛ na me suanso no ayɛ sɛ tenten wɔ me ho nti, Ah, na ɛnti mɛwɔ ɔma nka kakra. nkyerɛ wo sɛ morekɔko ntɔkwa? Ɔmo se yɛkɔ akɔgye phone no but ɔmo anka se na yɛnim se ekodu hɔ. Na phone no yɛ hwan dea?
Phone no yɛ eh madamfo me madamfo boy ɛna ɔse la eh wii foɔ na ɔmo wɔ saa hɔ na agye ne phone nti me kɔ ka nkyerɛ landlord foɔ no na ɔmo nkɔ ko na ɔmo ngye phone no ma no. Ei nti ɔmo gye ɔmo gye sika sɛn na efiri mo adamfo no hɔ? Ɛno saa sika no madamfo no antua ɛna parcel no a wii parcel no a ɔmo se ɔmo kaeɛ no so ɛno so wantua. Ɔmo kaa sɛ ɔmrɛ ɔmo wii? Ahaa pastor wɛ ne sika ɛnfa sika kakra wɔn anka amount bɔ nfa sika kakra nka ho nti boy ne nya nkɔ ɛma ɛnu nti me kɔ wɔn hɔ nom one day bi wɔn bo me paa ma me dwane firi hɔ sɛ ma kɔfa obi aba de adwuma aba nipa na mbetu ya. Yɛbɛbɛɛ no so nti eventual mo tumi gye phones no. Yɛtumi gye yɛ.
mo pira nkurɔfoɔ no. Ɔmo pira ɛɛ nkurɔfoɔ no ayɛ sɛ ɔmo ebi mo pirapiraeɛ. Nti w'adwene yɛ wo sɛ ɛɛ saa nkurɔfoɔ no a na ɔmo ne wo yi wɔ bush no ɔmo ebi na etwaa wo sekan no. Ɛɛne ebi foɔ na ɔmo wɔ bush no mu hɔ no. Ei na mo nso wo nkurɔfoɔ no bi pirapiraeɛ. Yɛn nso nkurɔfoɔ no kakra pirapiraeɛ. Nti wo piraeɛ no hwan na ɛhwɛɛ wo? Me piraeɛ no. Nokorɛ Nyame no mu biaa nni hɔ nom a ɔhwɛɛ me baa that time no nso no sɛ kuro wei ankasa yɛampam ɔmo anyɛ no hwɛ no ankasa na Wamfa aduro anhyɛ mu ayi ɛno ara na ɛwui.
Mede gentian violet ne ɔhyew kuro no a menya maa na mede agugu gugu mu aa na ɛno ankasa. ɛyɛ wei.
I see. Yɛn to aso. Mahu sɛ wa tattoo ho nso.
Ɛno nso ɛ.
Ɛda mpatsɔ mɛ ba tattoo no so.
Mate. Nti no ɛkɔ yɛ saa no mpatsɔ mɛ tumi. Wobɛtumi ahyɛ w'ataade no. Tawe saa woyɛ macho man no. Ataade na ɛhyɛ ɔno gyina mi nhu yie. I see. Yɛn to aso. Nti no Eh, yɛkɔgyee wei no wieeɛ na ɛmaa wɔbɛboo me sɛ adɛn na mede obi aba sɛ wɔnkɔgye phone na wɔakɔyɛ adwuma no, nnipa no amfa ɛyi no amba, yɛka no sɛn, wɔfrɛ biribi kusum, woambɛyɛ kusum amma wɔn a, woambɛyɛ amammerɛ no anaa? Ɛnna mese, ah, sɛ nnipa me deɛ mede ne ne baeɛ sɛ sei ne sei na ɔno na wabɛhyɛ bɔ sɛ ɔde sei bɛba no a, me a mode mo ani bɛba bɛwie no ɔse sɛ me na mede no baeɛ. Nti ɛmaa wɔfaa m'akyi kɔɔ bɔe no fie, wɔkɔeɛ na bɔe no nkoa na ɛwɔ fie, wɔboo bɔe no de iron, a wɔde tɔ adeɛ yi, wɔn hiti de hyee n'afu so, ɛbo no de plas, wɔn bubuu plastic chair nan de bobɔɔ no ama n'anum nyinaa twitwaeɛ. Nti na ne maame mpo nim sɛ bia me na makɔ frɛ landguard foɔ no sɛ wɔn bɛyɛ no saa. Nti maame no frɛɛ me sɛ ɔma police akyɛ na me sɛ o me me nim ho hwee, me kura mpo sei ne sei na wɔn de yɛɛ me. ɛna maa me deɛ me de firi nti na nkɔfoɔ ne taataa me nti some time ago gya bɛtɔɔ NIC some warehouse bi wɔ top hɔ NIC mpatwan red house warehouse bi wɔ hɔ a na wɔn de knockout warehouse warehouse ɛɛ eh. okay na wɔn de knockout ɛti mu a mo mo a mo wɔ NIC no mfie bɛyɛ sɛ ni. oh date ni deɛ but obiara bi ho NIC top ɛyɛ story building mɔga bi na ɛde knockout. ɛbae ɛɛ December mu sei aa na wɔde knockout bɛ hyehyɛɛ hɔ nom nti no yɛnnim nea yɛɛyɛ ɛna gya tɔɔ hɔ nom dan no nyinaa hyeeɛ nti me gyina hɔ nom aa na yɛɛhwɛ gya no aa na lang ard ni baako faa m'akyi nti na wɔn hwehwɛ me wɔn nyaa me nti ɔbɛbɔɔ me asom faa m'akyi na ɔpagyaa block sɛ ɔde bɛbɔ me tirim na me dwaneeɛ nti me dwaneeɛ akyi na afei de ayɛ sɛ wɔn hwehwɛ me nti one day bi me nam CP hɔ nom saa aa wia wɔn paeboɔ no me nam hɔ nom aa na ɛɛ baako bɛkyee me Ɛna wɔn nso wɔde me rekɔ panyinmu no hɔ na wɔde me kɔɛ na wɔn kɔkyekyere me bɔɔ dua mu. Nti wɔn kyekyere me bɔɔ dua mu no na panyinmu ni ni hɔ nti wɔn nso wɔn kɔfrɛ n'aba. Ɛna me manage yɛ ara wɔn kyekyere me nsa sei no egu me ho sei na me tare dua no sei. Nti wɔn bisaa sɛ mehwɛ sɛ mɛtumi ayi me nsa no anaa na me sɛ mentumi nyi. Nti wɔn kɔɛ sɛ wɔn kɔfrɛ panyinmu no aba no wɔn baeɛ na me yi me nsa no me dwane. Nti wɔn dii m'akyi ara wɔn anya me na mede ehu ne wei firii hɔ nom na me firii me tu firii Yɛfrɛ no sɛn hɔnom, ɛna esi hɔ. Nti mitu firi hɔnom no na mebaa me maame nkyɛn wɔ Suhum straight. Nti mebaa me maame nkyɛn wɔ Suhum no, ɛhɔnom nso mebaa Suhum na mebehuu boys bi wɔ Suhum a wɔn nso no, na saa nsanom ne wii bra no ara na wɔn nso wɔwɔ mu. Nti wɔn no mede me ho bɛbɔɔ wɔn nso. Nti mede me ho bɛbɔɔ wɔn no, baako bi wɔ mu a ofi Tema baeɛ. Nti na ɔno me na ɔno na me ne no bɛyɛɛ close friend pa ara wɔ tɛ wei yɛfrɛ no sɛn ɛɛ Suhu hɔnom. Nti na me ne no na ɛkɔ baabiara ba, yɛkɔ ghetto kɔnom, yɛkɔnom nsa, kɔhyehye ara na yɛaba. Nti one day bi na ɔno de adwene baeɛ sɛ ah, da biara yɛkɔhyehye ara se yɛnnya aduane ndi, ne sɛ ɛkɔm de yɛn saa ara nti no, adɛn na yɛnkɔ market mu hɔnom nkɔyɛ dɛn? ɛnkɔpɛ aduane ɛna me sɛ ah na market hɔ deɛ yɛkɔ hɔ nom akɔpɛ aduane sɛ sɛn because market hɔ nom no time bɛn na yɛbɛkɔ hɔ na yɛnkɔ hɔ nom day time kɔ sɛsɛ aduane anaasɛ yɛnkɔ yɛ dɛn na ɔsi daabi anwumire ɔmo pɔn a ebinom ɛtoto ɔmo wɔ anim a yɛnkɔ hɔ nom na yɛnkɔ bu ani na yɛnyɛ dɛ bɛn yɛnyiyi nneɛma na anadwo anopa yɛbɛtumi de ayɛ aduane ti first day yɛkɔ yɛ

Adeɛ no yɛɛ saa no, second day ɛna yɛsan kɔɔ bio. Yɛkɔeɛ no na securiteni bi wɔ hɔ. Ɛna ɔchasee yɛn firii market no mu na yɛdwaneeɛ. Nti yɛdwaneeɛ no, boy no san de advice baeɛ sɛ kwan baako di akyire hɔ nti na yɛnsan mfa hɔ nkɔ na meka kyerɛɛ no sɛ daabi, market no mu hɔ deɛ ɛnyɛ adeɛ a mɛkɔ hɔ bio. Nti ɛhɔ na me maame bɛhuu sɛdeɛ mede me ho abɔ boys no a wɔwɔ Suhum town no mu na ɔse daabi, wampɛ sukuu biara amfa me ankɔ a, na manyɛ wei a, da biara me ne nam fie sei aa, mɛsɛe. Ɛna ɔde me kɔɔ sukuu. Na na ɔnim sɛ woasɛe dada?
Na ɔnnim because meyɛ obi a na time a mehye wii no koraa no, sɛ wohu me na sɛ manka ankyerɛ wo a, wongye nni sɛ mehye wii. Enti no, ɔde me kɔɔ. Ɛse wɔn a wɔhye wii no, ɛyɛ a na wɔn ano ayɛ tuntum anaa kɔkɔɔ? Wɔn ano no yɛ sɛn? Wɔn ano no yɛ tumm.
Ae, fa ɛyi no kata ɔhwene so na mehwɛ w'ano. Ae, na me, wa, daabi, memmue. Fa, fa kata no sei. Na sei.
Aha, fa kata wo hwene sei. Sei.
Aha, na, na nka w'ano no. Mm. Na afei, fa kamera no to so mehwɛ sɛ ɛyɛ wiifo ano a. Ah, okay, okay, okay, okay, okay, okay. Saa pɛpɛɛpɛ. Mahu, mahu sɛ, ah, mahu, mahu. Ɛyɛ bi a, aka m'atiefoɔ, m'atiefoɔ menim sɛ bi wɔn bɛhu sɛ ɛyɛ no bi deɛ a. Nti, osu hu a, na wahye bi pɛn a, wɔn sɛ, okay, wei yɛ bi a. Hmm. Ɛdi o. Nti bɛ mepɛ sɛ matiefoɔ no kɔnfɛn ma me. Wano deɛ no. Ansa aseɛ no ayɛ tum kakra. Wankasa no nyɛ nipa tuntum kɛse. Me na meyɛ tuntum. Nti wohu sɛ wohwɛ ano no a Amena ayɛ tumm kakra. Ɛtumi sɛ nwusie afa hɔ. Ei! Dɛ ɔto nwusie no wi nwusie. Ɛtumi sɛ afa hɔ paa. Pakyɛ wo join yɛ a ahobraseɛ kwan so na ɛɛm wahyɛ video no de ama yɛn. Yɛntoa so.
Nti sɛnea ɛyɛɛ no maame de me kɔhyɛɛ sukuu mu wɔ yɛfrɛ no sɛn Roman sukuu wɔ Suhum. Nti no. Hwɛ kyɛ no kata w'anim yie. Okay. Nti ɔde me kɔɔ Roman school ne Osuhom no. Roman school mu hɔ nso, na boys no bi wɔ hɔ a wɔn nso abrabɔ a wɔn wɔ mu ara no no. Nti na me ne wɔn ɛbɛnante wɔ school no mu, me ne wɔn na ɛkɔba. Nti ɛdidi mu saa, wɔn repeatii me wɔ form one. Ɛna me se menkɔ school no bio, na me maame sa yii me firi hɔ na ɔde me kɔɔ Glory. Nti Glory no, instead of sɛ wɔde me bɛkɔ form two no, wɔde me kɔ fraa form three, four straight sɛ, me ne wɔn nkɔ register. Nti ɛhɔnom nso wɔhwɛ ma m'adesua no ɛnhyɛ da nyɛ papa biara nti wɔan register me. Nti no some hospital bi wɔ Suhum, hospital bi wɔ hɔnom a na hospital no nipa a ɛyɛ ne deɛ ano ɔwɔ eh, mma

Yɛkɔ akɔpɛ sika. Ɛwɔ he?
Yɛkɔ baabi akɔpɛ sikaduro ayɛ agye. Ɛwɔ he fa?
Nti ɛwɔ Suhum hɔnom no na yɛwɔ no. Nti yɛbaa kuro bi wɔ fɔ, yɛfrɛ hɔ Nesubɔi. Yɛ tikya baako na ɛde yɛ baa hɔnom. Ah! Mo ka kyerɛɛ mo tikya yi sɛ mo pɛ, mo pɛ sɛ mo kɔ yɛ sikaduro? Ɛɛ, tikya no ɔyɛ young guy nti na ayɛ sɛ ɔne, ɔne yɛn ara na ɛyɛ wei. Ɛwɔ Suhum hɔ?
Ɛwɔ Suhum. Nti ɔda so wɔ hɔ?
Na sɛdeɛ mehu no wɔ hɔ akyɛ. Ei!
I see, yɛn toa so. Nti ɔna ɔde yɛ kɔ esubɔɛ hɔ nom, nti ɔde yɛ kɔ esubɔɛ no ɔmo si yɛ kɔ duru edora no fie ɔsi yɛn yi yɛn ho nyinaa na ɛnka yɛn yɛn box apɛ no yɛn fa mbra inside nti yɛ kɔɔ inside hɔ no ɛna ɔbɛ hwɛɛ obiara ahyɛ bere mu na ɔka kyerɛ ɔmo sɛ boys two no deɛ ɔmo betumi agye na me no megye a ɛnyɛ yie. Ɛna at the same time nso no, deɛ ɛda m'anim no so. Nti sɛ meka sɛ mɛgye saa adeɛ no a, woanhwɛ a mendi sika no mpo nkyɛ. Mɛfiri wiase anaasɛ ebia biribi bɛyɛ me. Nti no me mmom deɛ ɔbɛ advise me sɛ mempue. Na boys too no Ntaafoɔ no deɛ wɔnyɛ. Nti boys no nso no wɔkaa sɛ me menyɛ no deɛ na that means wɔn nso wɔn aba mu abɛyɛ dɛn? Abu. Abɛbu. But still ara wɔyɛɛ deɛ wɔbɛyɛ wɔ hɔnom ɛne yɛbaa fie. Nti yɛ baeɛ no. Nti boys no kaa deɛ ɔkɔmfoɔ no de yɛ ɔmo. Ɔɔ ɔmo deɛ me me pieɛ na nkyɛ bia na ɔmo so ɔmo baeɛ ɛna ɔmo se kɔmfoɔ no sɛ ɔnkɔ fa ɔmo nkɔ fa ɛka ne sɛn kora ɛne Calabash. mpakyɛw a ɛɛ na ɔmo nkɔ sa nsuo a ɛtene ne ɔmo nfa nsuo no mu boɔ mmra but ɔmo ankɔ hɔ biom. Nti na ɔmo kita phone bi na ɔmo kɔ tɔn yɛ na ɔmo se o yɛnfa nkɔ kɔmfoɔ foforɔ na wei no ɔnyɛ adeɛ ɛne yɛ kɔɔ kɔmfoɔ foforɔ nkyɛn wɔ ɛyi kofo dua tinkɔn nti yɛ kɔ duu tinkɔn hɔ nom no nso tinkɔn hɔ nom no na papa no so kyerɛ yɛ nyama a yɛnfa mbra ɔse yɛnkɔ fa paper yɛnya paper yɛnfa fa paper wɔ fam ɛɛ yɛnkɔ court yɛnkɔ fa paper wɔ fam na yɛnkɔ market nkɔfa paper wɔ fam, na yɛnkɔ ɛyi bank anim na yɛnkɔfa paper wɔ fam, na yɛntwerɛ deɛ yɛpɛ wɔ so na yɛmfa mmra. Ɛne yɛkɔɛ na yɛkɔ sesaa papers na yɛde kɔɛ. Ɛna ɔde yɛɛ deɛ yɛbɛ ɔbɛyɛ ɛna ɔde maa yɛn. Ɔn sɛ mame mame educate nkurɔfoɔ kakra mo a mosi mo nneɛma a na moagyae ɛwɔ dry line no so ama adeɛ akye so no. Sɛ obi pɛ sɛ ɔhaw a, w'ataade no, ɔtwe mu ahoma baako koraa a obetumi de ahaw adwene sɛ wonyɛ hyia. The reason why a kɔfa adeɛ wɔ bank no anim, wɔn si nti banks bebree agu because of saa nneɛma wei. Enti wo nneɛma nso a wotɔn no, sɛ obi nya access to wo nneɛma no na otumi peke baako koraa a obetumi de ahaw adwene. Mesrɛ mo, momma mo ani nna hɔ paa, titiriw ne mo a musi nneɛma hata a, na moagya hɔ kɔ no na ade akye, na ade akye, na ɛda so sɛn mu, na ade akye. O Yisabi, wo ho atade baako a wode aka wo ho a, wɔapira wo. Most especially mo underwear no, ka ɛbɛyɛ koraa nka wowɔ time a, wobɛdrive abɔnten a, gyina ho Bɛn baabi a wa dry no no na ɛwo wie ansa na wa saw adeɛ wa kɔ hyɛ inside. Sɛ wo hwɛ na wo ni bra a, pɛ dry line bi a ɛyɛ movable na sa fo wadeɛ kɔ hyɛ inside. Wo nya bra na ɔde abɛsi awia mu. Ɛyɛ better than sɛ wo bɛ gya gya ho ama onipa apira wo. Yɛ ntoa so. Nti daddy ɛɛm yɛ kyerɛw nyama yɛ gu so wie a yɛ de kɔɔ yɛ no a yɛ de kɔ maa no na ɔse saa deɛ a yɛ nkɔ. Na da foforɔ na papa no hɔnom line wɔ hɔ paa nti no sɛ woankɔ hɔ ntɛm na kɔdu hɔ anɔpa bɛyɛ six koraa na woanhwɛ ɛnduu so na wayɛ wei nti no yɛsi mu ɔse yɛnkɔ na yɛmbla ahemakye nti yɛde paper no kɔmaa no yɛkyɛw biribi agu so na yɛde kɔmaa no wieɛ ɛne yɛbaa fie nti ahemakye bɛyɛ one na boys no bɛfrɛ me sɛ time aso nti yɛnyɛ ne yɛnkɔ nti yɛsɔleɛ na na maame Ɔsɔree na ɔhwɛɛ me na ɔse mekɔ na mesɛ mekɔ akɔ dwonsɔ menkɔ bebia ɛna mesɔree na me ne boys no yɛɛ dɛn yɛkɔɔyɛ nti yɛkɔɔyɛ no yɛkɔ tenaa ase aa yadeɛ yɛn duu hɔ ntɛm yɛkɔ duu hɔ na yɛtɔ so bɛyɛ nipa bɛyɛ sɛ forty something nti yɛtenaa ase aa na ndu yɛ so na papa no time a ɔde yɛ adwuma no so ɔbɛpɔn ɛna yɛsesa de ayɛ kɔ fie nti yɛbaa fie no yɛyɛ adwene sɛ the next day no deɛ yɛbɛ akɔ da hɔ na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛdu yɛn so ntɛm. Enti yɛkɔɔ fie no a, yɛn a bɛyɛ ahoboa de akɔ akɔda hɔ nom no, ɛna maame frɛ me na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Ah, asɛ wada w'aso daeɛ bi no, adeɛ na ɔso, daeɛ na ɔsoeɛ no, n'ani angye ho. Na me sɛ, mayɛ dɛn daeɛ na ɔse waso daeɛ sɛ yɛakɔ eh, baabi na wɔma me mogya sɛ menom na mese mennom. Enti sɛ menim sɛ me ne me nnamfofoɔ no yɛyɛ biribi saa anaasɛ yɛnenam baabi saa a, mengyae. Ɛnam ɛno so maa me bɛkaa sɛ me maame nyɛ ɔnyɛ nipa papa because of ade ɔyɛ dɛ na ohuu sɛ mekɔ akɔyɛ biribi saa. Nti maame no maa me gyae ɔmaa me gyae nti me twe me ho firi boys no ho. Nti Koforidua no wankɔ biom?
Koforidua no mankɔ biom. Nti mehwɛ de yɛ a na abaabɔ no kɔ Osuhum na nam sɛ daabi. Na wo nnamfoɔ no nso kɔe?
Wɔn deɛ wɔn kɔ wɔn toaa so kɔe. Ɛkɔsii wɔn sɛn?
Wɔn no.
Me me gya ɔmo hɔ wɔ suhuu hɔ nom kɔ ɛbaa yɛka ne sɛn eyi yɛfrɛ ne sɛn mpo ɛɛm Accra back nti me baa Accra no mankɔ me papa hɔ me kɔ me aunty nkyɛn wɔ Abeka nti me kɔduu Abeka no me aunty no nso huu me n'ani gyeeɛ sɛ o sɛ maba deɛ a w'abue shop bi na ɔno nko ara ɔntumi nti me mɛboaboa no nti me startee sɛ me ne no kɔ shop me ne no kɔ shop nti me nnamfoɔ no deɛ me gyaa ɔmo life ma ɔmo. Nti me ne no kɔ shop baa da biara na ɔbɛ handle shop no ma me. But na ne kunu, ne kunu no ɔtwi eh, yɛfrɛ no sɛn taxi. Nti papa no baa no a ɔbɛka kyerɛ me sɛ ɛnɛ ɔkɔɔɛ no ɔkɔtwii taxi the whole day, three cedi pɛ na ɔnyaeɛ nti no, ɔpɛ makyɛ ɔmɛma no sika nkɔtɔ petro. Maame no nsa ma me warning sɛ ne yɛ kunu ne ba hɔ sɛ ɔbɛgye sika ama me, me hwee no manfa amma no. Enti ne papa ne bɛgye sika no na ɔkɔ sɛ ɔde papa makyɛ ɔnya ba pɛ na ɔba bɛ tua petrol sika na ɔbɛgye wɔ me hɔ na ɔnfa mba. Ɔbɛgye ɔnfa mba. Ɛna ɔkɔ akɔyɛ papa panyin mu nti no na mehu the way a mɛyɛ a ɔbɛba a mɛtwe ne nsa asi fam sɛ memfa mma no anaasɛ bi a sei. Nti na mehu nea mɛyɛ. Nti meka kyerɛɛ me aunty no one day bi na ɔno bɛ di na ayɛ sɛ me meboa. Ɔngyee one cedi koraa wɔ me nsam yɛ. Ɛnti no hɔnom no because of win ne nsa no a menom no nti no, na adwuma no a meyɛ no mefa sika no bi, sɛ mefa me aunty ne sika a, sɛ yɛapɔn adwuma bɛyɛ anadwo bɛyɛ kankan five days yɛapɔn adwuma no, na boys bi wɔ a bɛka na me ne wɔn nyinaa kɔ Dansoman. Na ɛndeɛ yɛakɔ akɔnom nsa ahyehye wɔ hɔnom a, mɛba fie bɛyɛ ahemakye bɛyɛ one. Saa ara na na ɛkɔ so wɔ hɔnom na me aunty no nso behu akyire nti obehu akyire na ɔse ah na adɛn na mede nsa nom ne saa abrabɔ wei si m'ani so ana ɔbɛtu me fo biara me deɛ mentie ɛna mefiri ne hɔnom nti mebaeɛ a mefiri mefiri me aunty ne hɔnom no ɛna me bra panyin se saa deɛ ɔde me kɔ akɔsua adwuma nti ɔde me kɔsua auto electrician nti mewɔ auto electrician no mu a bɛyɛ ɛkɔ bɛyɛ one year. Ɔtɔ wɔ ne wie wan?
Okay.
ɛkɔ bɛyɛ one year a, ɛna me nso mɛkɔtu obi kaa alternator. Na Sunday, Sunday bi na. Wokɔtu yɛ dɛ, na asɛe na worepɛ anaa? Daabi, na ɛfɛ ne sɛ kaa no asɛe asi hɔ akyɛ, na ayɛ sɛ seat koraa mpo nnim. Nti Sunday bi mesi me master. Ɛsɛ wokɔ wiae. Ɛɛ mesi me master working gyaa wieɛ no, na kɔ me de menni menni sika biara wɔ me ho na me si o. Ɛɛ scraps fɔn yɛ aba de ama meyi sɛ alternator wei na memfa mma wɔn. Ɛna meyi alternator no de ma wɔn. Enti no maa na kaa neɛ ne deɛ ne baeɛ no wɔka kyerɛ no sɛ ɔte Nathan no obiara bɛtu. Ɛna maa no kɔfa akwadaa ne nsa sɛ ɔbɛbɔ dua. Nti metena ase na mehwɛ din na mehwɛ deɛ ɔyɛ no. Ɔyɛ sɛ ɔde nsa no bɛgu fam na mekɔgye nsa no firi ne nsa na meka kyerɛ no sɛ mpaanatwɔ me na meyɛeɛ, me na metuiɛ. Nti ɛnam ɛno so na mebrɛ aba hɔ bɛboo me. Ɔboo me na me deɛ mede abufuo na megyaee adwuma no. Nti megyaee adwuma no mebɛnenam fie. Saa ara, mebɛnenam fie saa na mede bɛnyaa home use. Wɔn a wɔtɔn home use wɔ La Paz no, mebɛnyaa adwuma wɔ hɔ nti, na still ara fitting shop hɔ na meda kaa mu wɔ hɔnom na mede kɔ adwuma no. Seesei a mafi me papa, mafi me aunty ne wɔn nti no, na fitting shop hɔ na mekɔ Wonni tenaeɛ. baabi da nti woda woda kaa mu wɔ hɔ. Meda kaa mu wɔ hɔ Na no. wo master no yɛ aware?
Na me master no yɛ aware. Nti wo gyaa adwuma no still a na ɔda hɔ no na ɔhu. Na ɛnde ɔpɔn a na ɔkɔ a na maame abɛda hɔ a na boys na ɔmo sua adwuma ka me ho na ɔmo de ɔmo yareɛ ba a ɔmo nka nkyerɛ master foɔ na ɔmo wɔ hɔ no sɛ ɛyɛ a me ba bɛda car mu wɔ hɔ. Na ɔmo anka sɛ boys no anka sɛ wanhwɛ na ɔmo ɔmo anka nkyerɛ me masa wohwɛ a wobɛsan abɛwie adeɛ biom. Aah oh ɔmo an nyɛ wei saa biribiara saa. Alternate no nso alternator no a wo tuiɛ no wo tɔn no sɛn? Five cedis pɛ na me tɔn maa. Wode yɛɛ dɛn? Ɛɛ me de tɔ aduane ne Sunday ne diiɛ.

sɛ ebia wɔde maa no ɛɛ sɛ ebia ɔntɔn no thirty Ghana na ɔno atɔn no fifty Ghana na wate deɛ ɛwɔ so no nti na adwuma a wɔyɛ wɔ hɔnom no no nti maame nso mebɛdi akyiri bɛyɛɛ bi nti mebɛyɛɛ biara nti maame no a me ne no ɛbɛtɔn home use nneɛma no mewɔ hɔnom ande na ɔsɛ ɔpɛ dan ahae na meka kyerɛ no sɛ medeɛ dan deɛ Na paa se adɛn me me mpo a mete fitting shop na me deɛ dan deɛ mɛyɛ dɛn ayɛ wei na ɔse o mete sɛ obi sɛ ɔpɛ dan a me menyɛ wei na mese yo mate ɛna mekɔhu eh two bedroom bi ɛwɔ baabi na mɛka kyerɛ maame na maame no kɔhae ɛna ɔse o sɛ menni baabi da deɛ a ɔne me yɛ adwuma yi deɛ membra na membɛda ne hall na yɛmfa nyɛ adwuma no na mese yo nti makye bi meda hɔ a na maame no maame no ɔne kunu na ɔne kunu ɔwɔ mma mmienu Meda hɔnom ara na maame no baeɛ. Ɔbaeɛ na ɔbɛka kyerɛɛ me sɛ oo memmɛhwɛ adeɛ wɔ ne bedroom hɔ mma no na ɔpɛ sɛ me kyɛke adeɛ wɔ WhatsApp mma no. Na ne mma no wɔ he? Na ne mma wɔ dan mu hɔnom. Ɛwɔ ne bedroom hɔ?
Ɛwɔ eh, other room. The other room. Ne mma no wɔn adi sɛn? Wɔn mma boys two. O, wɔn, data no wɔn susua, wɔn baako bɛwɔ bɛyɛ seven na baako nso bɛwɔ bɛyɛ, wɔn sɛ ketewa no wɔ bɛyɛ wɔn sɛ five wɔ mu hɔ no. Nti no, me ne maame no kɔ tena ase na me gyee ne wei no, ne phone no na mehwɛ deɛ na, nti no, ɔse nkɔfɔ bi de nneɛma bi fi aburokyire bɛn nti mehwɛ na nneɛma no nea ɛyɛ wɔ mu a ɛba wɔn bɛtɔ no na yɛn hu na yɛn teketeke na yɛn fa nsɛn ne nipa ne back na. Nipa no hu sɛ sei nti a mehwɛ adeɛ no maa no wie no, maame no bisaa me sɛ, Ah, adɛn na mempɛ sɛ me ne no bɛdi ati? Ɛnna mese, Oh, mɔmi, na me deɛ adwuma na me ne wo yɛ, nti adwuma no a yɛyɛ no mentumi nyɛ dɛn ne wo nyɛ saa because because na maame no yɛ adeɛ bi wɔ adwuma mu hɔnom a sɛ ɔwɔ hɔ koraa bɛhu sɛ asɛ biribi wɔ yɛn ntam because na yɛyɛ boys three na yɛwɔ shop hɔ but ɔkɔdidi a na wafrɛ me na wakɔtɔ aduane no bi ama me ne adeɛ nti na nnipa bebree mpo nim sɛ bia me sista ɛno no nti na ɔde saa adeɛ no baeɛ no a mamfa m'adwene amma no no adeɛ kyeeɛ a mewɔ store hɔ nom a na ɔbaeɛ sɛ ne wei ayɛ la eh, tablet no a ɔmaa mehwɛ adeɛ wɔ so maa no no obi afa tablet no ne 30 million na ɔde to me so na me sɛ ah na me deɛ 30 million anopa me mesɔre gyaa mesɔre akɔ adwuma mesɔre akɔ store na tablet yi kita nti ɛyɛ yɛ na me deɛ me na mefa o 30 million no tablet ana mekaeɛ kaeɛ Maame sɛ daabi, na ne sɔfoɔ sɛ me na mefaa adeɛ no. Ɛna meka kyerɛ no sɛ yɛ adeɛ a yɛnkɔ sɔfoɔ no hɔ na sɔfoɔ no ankasa anyɛ dɛn nkɔ ka. Maame sɛ ɔno ntumi ne me nkɔ sɔfoɔ biara hɔ. Nti mewɔ hɔ a na La Paz container, wɔn flɛ me sɛ o, wɔn hia me wɔ hɔ. Ɛna bakyɔ a, ɛna wɔn sɛ o, mese mɛba. Nti wɔn frɛ me a na mempɛ sɛ mɛkɔ. ɛna ɔsa ɔmo sa fɛm second time sɛ maa mba a na wɔ maame n'adwuma mu na ma maame n'adwuma mu ɔmo si maa ɔmo fɛm second time sɛ sɛ maa mba a na ɔmo bɛto me a deɛ ɔmo de bɛyɛ me no ɛna me firi hɔ me firi shop hɔ na me kɔɔɛ ti me kɔɔɛ no ɛna me ne ɛɛ commander no kɔ kasaɛ maame panyin mu kɛseɛ bi saa na me ne ne kɔ kasaɛ ti me ne ne kɔ kasaɛ no obisabisa ma no nsɛm nyina na me ka ne nyinaa kyerɛ no. o kasaɛ anadwo no na maame no pɛ sɛ ɔyɛ beat. me ka bibi akyerɛ no wɔ hɔ no. Okay. Nti meka kyerɛɛ no wieɛ na ɔse saa a na maame no nni evidence biaa sɛ sɔfoɔ na ɔse sɔfoɔ no na ɛka kyerɛ no na mesu ɛɛ ɔse sɔfoɔ no na ɛka kyerɛ no sɛ me na mafa na ɔse yoo deɛ mate wate nti menkɔ na ɔmmɛfrɛ maame no bisabisa no nsɛm bi nti Sunday maame no kɔ asɔre

nti wɔn sɔre gyinagyina hɔ nom wɔn bɛbɔ mpae okay ɛna mi mi di wura hɔ nti na mi ne ɛɛ eh, fadama boys ni bi na ɛkɔɔ yɛ nti na wɔn mu gyina abɔnten ɛna mi mi gyina ɛɛ eh, mi mi wura inside na mi ka kyerɛ papa ne sɛ ah sɔfo mi pa atwa o mi srɛ o paa mi nam wɔ saa mi gyina mi di paa na wayɛ adeɛ bi ama ma nte aseɛ. Sɛ ade no a wokaeɛ no nso no, sɛ mayɛ a, menim sɛ mayɛ. But me nyɛeɛ a woka kyerɛ maame wei sɛ mafa ne phone ne ne wei deɛ, womfiri Nyame. Mpakyɛw kɔ kɔ cover w'anim kakra wae wei no ɛyɛ a ne wa ɛyi afiri hɔ fa kata wo hwene so ne adeɛ ok.
Meka kyerɛɛ no sɛ ah womfiri Nyame. because Nyankopɔn ntwa ntorɔ. Adɛn nti na adeɛ a wohu yi wotumi ka sɛ woahu? Menka, Nyankopɔn ntwa ntorɔ. Nti mɛma meka kyerɛ asɔre mma no sɛ papa yi a wɔdi n'akyi no ɛnyɛ papa. Because, Woka wɔ asɔre dɛm o.
meka kyerɛ no sɛ ɔnyɛ papa because Nyame ntwa ntorɔ. Woka gu mic mu.
Me, oh, na megyina asɔre yɛ ɛɛ eh, nipa no anim na na meka sɛ. Na woyɛ dede.
Nyame ntwa ntorɔ because ɛɛ eh, adeɛ a wose Nyame na ɛda no adi kyerɛ wo sɛ me na mefaa tablet faa 30 million kaa ho deɛ. Nyankopɔn ntwa ntorɔ nti no sɛ saa deɛ a papa wei ɔnfiri Nyame nti no ɔno deɛ ɔntwɛn na ɔbɛhu na me mefiri hɔ na mekɔeɛ nti mekɔduu fie mekɔduu shop hɔ nom anadwo no ara mewɔ hɔ na papa no baeɛ sɔfoɔ no baeɛ na ɔse yɔ pamakyɔ na ɛnyɛ saa na ɔkaa no na mese ah maame no na ɛse nti no tam a Maame no nie na mebisaa mo nipa tu. Wantumi anyi anka hwee wɔ hɔ. Ɛna ɔsɛ ɔsrɛ me na ɔsee ɔka kyerɛ maame no sɛ nipa a ɔbɛn no paa na ɛfa adeɛ no. Ɛna maame no nso me na mebɛn no, me na me ne no te. Nti no maame no nso mekɔ bisa ma maame no nso se wo na wo ka kyerɛ no nti no nso se sɛ ɛnyɛ wo dea wo deɛ mate sɛ ɔse me fa wo bɔne nkyɛ wo a mate but se wagu m'anim ase ɔda pass wawie ma maame no nso ne me gyae adwuma yɛ nti no deɛ mate. ɛna mede firi hɔ. Na wobɔ ɔsɔfo no amanneɛ sɛ, Sei na maame no pɛ sɛ woyɛ? Ɛɛ, ɛnde manka ankyerɛ no. Ɛna mede firi hɔnom. Nti mede firi hɔnom no, na menyɛ adwuma. Nti mewɔ shop hɔ saa na one day, man bi baa hɔ na ɔse, Yo, ɔpɛ ma, ɔpa ma kyɛ, ɔpɛ sɛ menkɔ, yɛn, menkɔgya no asɔre. Na mese, Yo, mate dɛ, mɛkɔ. Nti asɔredan mu hɔnom no, metena ase a ɔma bɛpɔn asɔre no mu a na sɔfoɔ no sɛ, Ah, na ɛwɔ sɛ meyɛ Nyame dwuma o. Adɛn nti na mempɛ asɔre bi nkɔ na memfa me ho mbata sɔfo bi na menyɛ Nyame dwuma? Na mese Onyame dwuma deɛ, because me mete hɔ yi, mentaa nkɔ asɔre na Nyame dwuma deɛ mɛyɛ dɛn ayɛ Nyame dwuma? Nti ɔkaa saa asɛm no kyerɛɛ me, manhyɛ da ammfa no serious, ɛna medze firii hɔ na mekɔɔɛ. Nti mekɔɔɛ, mankɔ asɔre wɔ hɔ biom. Nti ɛdedem saa na mekonyaa maame bi a ɔno nso tɔn mattress. wɔ nyamekyɛ. Na mattress no a maame no tɔn no, maame no yɛ nipa bi a ɔyɛ osuro nyame paa to the extent sɛ woyɛ obi na sɛ ɔfa wo adwuma mu ɛnda a, ɔde wo bɛkɔ ne sɔfo panyin mu hɔ ma sɔfo no ne wo abɔ mpaeɛ ahwɛ sɛ wobɛboa no anaasɛ wommoa no. Nti mekɔɔ hɔnom no, A, ɛna maame yi se ɔde me akɔkyerɛ ne sɔfo panyin na ɔde me kɔkyerɛɛ sɔfo panyin no. Ɛna sɔfo panyin no ne yɛyɛ boys two ne yɛkɔeɛ. Ɛna sɔfo panyin no ɔyɛ obi a n'ani afira, a papa panyin mu pa ara, ɔhu adeɛ yie. Nti yɛkɔtenaa ase na ɔsɔɔ yɛn nsam na ɔne yɛn nyinaa bɔɔ mpaeɛ. Ɛna ɔse yɛnkɔ na ɔbɛfrɛ maame no aka deɛ ɛwɔ mu nyinaa ayɛ dɛn akyerɛ maame no. Ɛna yɛde yɛkɔeɛ. Nti adeɛ kye a maame no baeɛ no, maame no ani bɛgyee me ho pa ara na mente aseɛ. Ɛnti na my na my no so na ɔno koraa ɔmba shop biom ɔdze ɔ handle ne shop ne keys nyinaa yɛ dɛn ɛmaa me ne warehouse ne shops ne key nyinaa ɔ handle ne over maa me nti na ayɛ sɛ me ne boy baako no na na ɛyɛ adwuma Na ɔmo tɔn mattress.
mattress ɛwɔ Ɛsɛ nyame ɔnapa, ɛwɔ nyame kyɛ ɛɛn nti ne maame no bɛ faa me sɛ ne ba ɔbɛ pɛ m'asɛm na me sɛ ah na maame yi me ba ha nkyɛ na adɛn na ayɛ sɛ wɔ pɛ tu apɛ m'asɛm prɛko pɛ ɛna me yɛ nipa bi a Deɛ abɛka akyerɛ me sɛ menyɛ biara, meyɛ. Mennim sɛ mɛyɛ adwuma mabrɛ. Sɛ mabrɛ sɛ dɛn koraa na se menyɛ a, adwene nyinaa wɔ me tirim nan sɛ menya de me nsa kora nko ara deɛ a mɛwie nti no, menkasa ho, mɛyɛ. Sɛ maame no pɛ m'asɛm pa ara, ba na adeɛ a na ɔmpɛ wɔ me ho yɛ nsa no a, menom no.
Na megu so nom. Ɛne Jot no nyinaa na megu so nom. Na wii no deɛ, na mastɔpe kakra. Nti na megu so nom. Nti yɛdidi mu saa na maame yi ɔbɛka kyerɛɛ me sɛ papa no a yɛkɔɔ no hɔ no, papa no se meyɛ Nyame difoɔ kɛseɛ pa ara na ɔnhwɛ me so yie. Na Nyame na ɛde me abrɛ no sɛ ɔmfa me nsie wɔn hɔ na bere papa mu no, ɔbɛyi me afi no ɔnti no maame no hwɛ me so yie na na daddy maame no follow wo paa to the extent sɛ ɔfollow wo anɔpa worship ne wobɔ mpaeɛ but na ɔntie ɛɛ amafo convention a wɔyɛ no na ɔno deɛ ɔnti but ɔno bɛyɛ worship a abɔ mpaeɛ ne biribiara ba na maame no nso mewia no nti no ah Mewia no me na metumi tɔn mattress mefa sika no ma no ɛne adeɛ Nti one day bi ɔbaa yɛ anɔpa na ɔne wo yɛ worship a na ɔma me ne bɔ mpaeɛ dendenden na ɔbɔ ne nsam Ɔhɔ no me feelee biribi sɛ daabi menka nokorɛ nkyerɛ maame no no sɛ sei ne sei na meyɛ Ɛna mese daabi sɛ meka nso ɔbɛyi me adi o Nti ɛmaa mebɛpirim makoma manka ankyerɛ no Ɛna mede because mpaeɛ na ɔbɔ no a Asɛ forces bi ka kyerɛ sɛ menka nkyerɛ no sɛ sei na meyɛ but manka ɛna mede firii shop hɔ na mekɔeɛ ɛna mekɔeɛ kɔpɛ baabi tenaeɛ anti mebaeɛ no wawie ɛna ɔbɛtena ase nti mɛtena ase na obisa sɛ mekɔɔ he mekɔnom nsa na na mesɛ daabi mankɔnom nsa na mekɔ akyire ha yi a ɛna ɔse yoo wate nti mene ne wɔ hɔ saa mebɛwie ama me no ara bɛbua sika no sɛ mede bie sport sɛdeɛ ɛbɛyɛ a menyɛ no adwuma no biom hmm. ɛna Meyɛɛe ara na mebɛbue spot no. Nti day a mebuee spot no wieeɛ a mede ɛmu ɛka ne sɛ nneɛma kɔguu mu ne adeɛ nyinaa ɛna man bi baaɛ sɛ yɛatɔn ne mattress ɛdi ne adeɛ nti ɔno ɔbɛbɔɔ dua wɔ hɔ ɛna maame no sɛ mma yɛnsuro na ɔno a na ɔde mattress no brɛɛ yɛn sɛ yɛntɔn na yɛatɔn awie na asa abɛbɔ dua mma yɛnsuro nti megyinaa saa asɛm no so ɛna mede firii maame no hɔ. Maame no kaa biara memfiri no na mefiri hɔ ɛna mekɔdii beer bar no akyi. Nti no beer bar no. Beer bar no bie wɔ yi.
Mebie wɔ Tabora ɛyi ɛɛm number five. Yà fẹ́ ni sẹ́.
Ọmọ fẹ́ ni one corner sport ama obi ampo fẹ́ mi one corner nti na nam saa di na mi sẹ́ yẹ popular amanfo nim paa no obi ọwọ Tabora number five biara ọka sẹ́ Wankɔ na obiara nnim saa spot no. Kɔse amanfoɔ fi La Paz nyinaa bɛnom nsa wɔ hɔ. Enti spot no mu hɔnom na megu spot no so kakra kakra kakra saa ɛna madamfo ntafoɔ yi afrɛ me sɛ o wɔn akɔ akɔnya sikaduro no bi na ɔhɔnom no deɛ ɛyɛ sen baabi a yɛkɔeɛ no nyinaa na wɔanya sika. Nti ɛbɛyɛ a me memfa sika mmra na wɔmfa me nkɔ hɔ. Ɛna Sika ade a matɔn no Sunday no nyinaa mepagyaeɛ na mede kɔeɛ, mede me kɔɔ wɔn hɔnom na wɔde sika no sɛndee wɔn sɛ wɔmfa ma papa no na time nso sɛ yɛbɛkɔ a na yɛnkɔ. Not knowing sɛ papa no gyee sika no papa no amfrɛ yɛn bio nti me me sika no a mede kɔeɛ no ɛkɔhyeeɛ. Nti sika no kɔhyee wɔ hɔ ma na afei deɛ spot nneɛma nni mu bio nti me lockee shop no na mekɔ mekɔ pɛ adwuma wɔ sootuom restaurant bi wɔ hɔ yɛfrɛ hɔ nom abuya hɔ sɛ wei abuya restaurant nti mekɔ yɛ adwuma wɔ hɔ nom a nti no. Sɛ ɛwɔ o ma me mmisa m'atiefoɔ sɛ wo wɔ wo baabi a ɔbɔ boe one corner sports wo nim hɔ a anaa wo hunu bi a wo bɛ wo ba facebook a na wa bɛ kɔnfɛmi ama yɛ afei nso abuya restaurant sɛ wo nim sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ biribi restaurant bi wɔ hɔ nom a ɛwɔ um, Santa Maria. Santa Maria, Pacho confirm my also okoye adwuma wɔ hɔ. Uh, we are working hand in hand with our audience ɔmo hwɛ yɛn on Facebook. Yɛn to aso. Nti mekɔyɛ adwuma wɔ Abuya nso. Nti mekɔyɛ adwuma wɔ Abuya na meteki ɔda, meyɛ ɔda ma nkɔfoɔ. Nti meyɛ ɔda sɛ nam no yɛ two cedi na mayɛ no three cedi. Enti no, ɛɛ, wɔtua ka no, wɔn a wɔyɛ wɔn ɔda ma wɔn, wɔtua me ka, na meyiyi saa sika no nyinaa firi so. Nti saa adeɛ no kɔɔ so saa wɔ hɔnom a, wɔn nso medi bɛyɛ one year wɔ hɔnom. Adeɛ no kɔɔ so wɔ ntina sɔfoɔ bi ba hɔ bɛtɔ aduane ba, na ɔba bi a ɔpɛ sɛ mmea na meyɛ ne ɔda ma no. Nti no, meyɛ ɔda no ma sɔfoɔ no ne adeadeɛ no, na ɔka kyerɛ me sɛ, ah, nyame adom wɔ wo so o. Enti adɛn na wongyae adwuma? Adwuma wei deɛ ɛnyɛ w'adwuma. Adɛn na wongyae na wonkɔpɛ nyamedwuma nyɛ? Na mese o, me asɔre menkɔ. Wokaka sɛ menkɔka nyamesɛm kora mentumi nti no. Okay, ɛsim sɛ nkurɔfoɔ confirm on Facebook. Ma menkan kakra. Ɔse ɛyɛfrɛ no Donatee.

Solo controversial man Vanessa Akyiampong se I know Abu Yah daddy it's true Joseph Labi eh ok eh Bosu please cover your face wa why ɔse kata w'anim sɛdeɛ ɛbɛyɛ a biribiara bɛyɛ kama I live around that area Abu Yah ok nti ɔno no eh bɔne a ɔbɛ ɔbɛyɛɛ ɔbɛyɛ adwuma wɔ restaurant hɔ nom ɔdiiɛ no ɛno ɛna ɛnɛ ɔrekenkan ho asɛm ɛde ɛkyerɛ yɛn yi. Mede me TV yɛ sɛ mekɔtɔn TV no de nya thousand no na nka mede ayɛ dɛ bɛn mede akɔ na madam no ka kyerɛ me sɛ memfa TV no yɛ dɛn ɛmbra na mede ba a ɔde ba kɔma nipa no a ɔtɔn spray no a ɔde bɛfrɛ sika no ama me no na ɛɛ yɛde TV no asi hɔ na wagye spray no sisi yɛfrɛ sika no wie a ne mayi bi de a wakɔtua ne ka no mafa me TV back. Wokɔgye sika duro ne sika wokɔtɔ wo TV nti wode wo TV kɔmaa malam no. Nti mede TV no kɔmaa no. Ɛna ɛkɔsii sɛn?
Nti mede TV no kɔmaa no no. a ɔyɛɛ biribiara wieeɛ no, sika no baeɛ. Nti sika no ba wieeɛ na ɔka kyerɛɛ me sɛ, sika biara hia mogya nti menkɔ fa ɛka ne sɛn, agyamoa fitaa, Cut.
batwa a colour biara nnim, mfa mmra. Tu nya bi kɔe.
Nti me, me, Ɔde me, sika no ma wo?
batwa daabi, wamfa sika no ama me. Oyi, ɔde sika no kyerɛɛ wo? Sika no deɛ mehuiɛ.
Okay, me ba. Ɛɛ, nti kwan bɛn so na wofaa so a wo tattoo ho nso no? Nti day no a me tattoo no yɛ ɛɛ, day a. M'adamfo foɔ no saeɛ no wɔn yɛ sɛ nka wɔn de me bɛkɔ baabi nti no wɔn yɛyɛ tattoo no wie nka ade kye a na yɛbɛkɔ but that day no. Monfa tattoo no ngu Facebook sesiaa nyame yɛ adom a ɔkyena wahu yɛbɛtumi atoa so wate.